Haçanda durmuşymyzdaky iň uly ýalňyşymyz nämedir diýip soralanda, Buda şeýle jogap berýär, Iň uly ýalňyşymyz entek ýeterlik kän wagtymyz bar diýip pikir etmegimizdir. Wagt mugt, ýöne bahasyzdyr. Sen wagtyň eýesi däl, ýöne ulanyp bilýärsiň. Sen ony saklap bilmersiň, ýöne sarp edip bilýärsiň.

häzirki işini terk etmek isleýär. Wagt puldan hem gymmatlydyr. Has köp pul gazanyp bilersiň, emma hiç haçan wagtyňy köpeldip bilmersiň. Biz dokuz ýylymyzy telewizor we sosial media sarp edýäris. Biziň alty ýylymyz öý işlerine gidýär. Dört ýylymyzy iýip-içip geçirýäris. Biz üç ýarym ýylymyzy okuwa sarp edýäris. Iki ýarym ýylymyz taýýarlyga gidýär. Biz iki ýarym ýylymyzy söwda sarp edýäris. Bir ýarym ýylymyzy çagalara seredýäris. Biziň Bir ýarym ýylymyzdan gowragy ýolda geçýär, galýar dokuz ýylymyz. Indi galan wagtymyzy nähili ulanmaly? Stiw Jobs aýdýar, Wagtyň çäkli bolany üçin, ony başga biriniň durmuşynda harjap zaýa etme. Size gowy habarym bar, erbet habarym hem. Erbet habarym, wagt akyp barýar. Gowy habarym bolsa, siz pilot. Her gün irden turanyňyzda bank hesabyňyzda segsen alty müň dört ýüz dollar bardygyny pikir ediň we ol puly

Onda näme üçin biz wagty zaýa edýäris? Sekuntlar dollardan has güýçli, sebäbi sen has köp dollar gazanyp bilersiň, emma has köp wagt alyp bilmersiň. Bir ýylyň gadyryny bilmek üçin synagdan ýykylan okuwça soramak gerek. Bir aýyň gadyryny Dogurmagyna bir aý galanda çagasyny eline alyp bilmedik göwreli enä soramaly. Bir hepdäniň gadyryny bilmek üçin hepdelik çykýan žurnalyň redaktoryna soramaly. Bir sagadyň gadyryny bilmek üçin uzakdan habarlaşýan söýgülilerden soramak gerek. Bir minudyň gadyryny bilmek üçin awtobusa, otla, uçara ýetişip bilmedik adamdan soramak gerek. Bir sekundyň gadyryny bilmek üçin ýol-ulag hadysasyndan aman galana soramaly. Bir millisekundyň gadyryny bilmek üçin Olimpiadada ikinji bolana soramaly. Adamlar biziň wagtymyzy alýar diýip pikir edýäris. Aslynda biz olara mümkinçilik döredýäris. Hakykatda bu iki adam biziň içimizde ýaşaýarlar. Sizi özüne gaty ýakyn görmeýänleri siz hem artykmaçlyk bermäň. Ýakynlarymyzyň wagtlaryna biperwaý garaýanymyz üçin olaryň bizden daşaşmagyna sebäp bolýarys. Bizden daşaşýança-da Şol adamyň bize näderejede möhümdigini düşünmeýäris. Hemmämiziň içimizde iki ses bardyr. Birinji ses bizi öňe iterýän we bizi beýgeltjek, bizi ösdürjek ses. We başga bir ikinji ses bizi yza galdyrýan we ýalta edýän, bizi ulumsylyga iterýän, özbaşarjaňlygymyzy peseldýän sesdir.

Wagtymyzy tilçek ulamagy öwredýär we wagtam durmuşyň manysyny öwredýär. Wilýam Şekspiriň aýdyşy ýaly, garaşýanlar üçin wagt gaty haýaldyr, gorkýanlar üçin bolsa tizdir, gynanýanlar üçin uzakdyr, baýramçylyk berýänler üçin gysgadyr, emma söýýänler üçin wagt soňsuzdyr.